Ok? Kora bon, si bo ke duna nos saludo, bo tin ku pone bo komentario pa mi por mira bo nòmber pa asina mi por duna bo e saludo manera bo merese. Ok? Pesan ku no konosé mi, ami ta Jasmine Bakmeijer i ami huntu ku mi tim nos ta yuda abo i bo famia pa aktivá e poder di outosanashon di bo mes kurpa na un manera natural. cual ta yuda abo su curpo mes recupera su habilidad pa e mes cura su mes y draai bek cosnan cu no ta bayendo bon. Shownan bonochi, bonochi, welcome tur nos hendenan di nos grupo Biba un Bida Sin Dolor y tambe nos uh, hendenan di Curaçao, Boneiru, Hulanda, Europa cu ta wak nos. Ok, permitime un rato asina aquí. Pa mi por check si so right dat ei. Pa nos por lag'e drenta mesora, mesora aki. Na mi wak. Yes. Bo mesa, kora pone bo saludo pa nos por mira bo nomber. Boshana awe mi tabay tin un session hopi special pasobra nos ta bai duna atencion pa loke ta e tema di energia, ok? Ami no ta un experto riba e tema aki, mi a bira segun e ayana a bai un tiki mas educa riba e tema, pero awe mi ta bai tin un persona cu ta bai comparti tanto su testimonio pa loke ta e pleister maraviyoso cu nos ta papia di dje tur dia den e grupo aki, bo mes sa Tamaño di un florin ponel na bo kurpa e ta hasi milagernan pa abo su kurpa mes por drai bek kosnan ku no ta bayendo bon. Ok, laga nos yama Bon Binicio nan, mi ke bo bosan duna hopi kurason i aplauso den chat pa Soraida Beshot. Soraida, Soraida, bo ta ei? On, on, on, Bon nochi, bon nochi, On. kua ta bai Jasmine? Kua bai Soraida, kua bai e dia di awe? Bon, bon hopi bon yei energia. Awe Yei mi energia. na on. on on, on on no sta. na comiso manda saludo ka waki ke men dibo ta mira mi ta shift ratu ratu ribi mi telefon pa mi po mira ken ta bo persona nan ku ta manda saludo. Un saludo di parte di Morella Gomez. Ora bon pa mi por mustra bo nomber. Bo ta duna streamyard permit. Un saludo pa Soraida di parti Morela Gomez. Yes, bo cuminsa cu bo saludonan caba Soraida, que nos a cuminsa riba un bon pie aquí. Bo nochi, bo nochi Turende, bo nochi Morela. Bon, ok, pa Turende sa awor que nos a rega un tiki lat, pero nos ta gewoon bai un tiki mas largo cu nos a palabra. um, debi na e situacion técnico cu nos haya nos confronta con e prome cu nos a start. Pero laga nos get started mesora Soraida Bishop. Contami un tiki dibo. Bo, eh, Soraida Bishop, mi ta, mi ta hende mujer na primer lugar. Um, Judy Beatriz cu Adrian Bishop, que mi fam ta Bishop. Um, Aha. E cos di mas importante ta cu mi ta hende. Bo cobra den hende cu energia. Den mi bida di tur dia mi ta, mi tin un trabou, mi ta trahador social, mi ta trahando den Human Resources di un compania. Anto banda di asey mi ta haciendo hopi cos cu tin que ber cu bo salud. Paso pa mi salud ta e hopi, hopi, hopi importante. Anto ta bo so por traha riba dje. Yu hende no por traha riba dje pa bo, bo mes tin ku traha riba dje. Mi ta pone atenshon riba kon bo ta kome, kon bo por move, kon pa bo drumi, pa bo ta bon, kon bo energia ta. Pasobra kada un kos ku bo ta hasi tin efekto riba bo manera di ta. Ke men, si bo no ta drumi bon, ora bo lanta mainta, bo ta slap. Kansá. Bo ta kansá. Anto ora bo ta come, figura bo cu bo a come un cuminda pisa. Hopi hende ta bisa, m'a come giambo, anto despues ora m'a caba e come giambo, ah, mi tin bai drumi. P'e loke bo ta come tin influencia riba bo curpa. Si bo no ta bebe awa of bo no ta, bo no ta bebe awa di calidad, tambe tin influencia riba bo curpa. Si, si bo no ta haci ejercicio, Bo ta bai atras. Pasobra Dios a traha nos cu scarnir den nos curpa, kimen nos tin nos elbo, pols, tur e camindanan cu bo curpa bo dobla, e no a traha nos manera un palu cu no por dobla, pero nos tin tur e scarnirnan den nos curpa,

Paso mucha mucha chikitu keda sin move, nan ta bira mesun yèki yèki. Tende? Bo ta mira ku e muchanan ta fleksibel, pero bo ta mira ku nan ta move hopi. Nan ta kore, nan ta sak, nan ta kohe kos, nan ta bòltu. Te si nan ta fleksibel. Anto bo por keda mantené bo mes fleksibel durante henter bo bida basta bo keda move. Uhum, uhum. Wa, i tambe e parte ku ma binda splika den den grupo over di nos mama cellen, nos moeder cellen, celula mama ku um, segun bo edad ta subi, esei ta e actividad di bo celula mama ta kaya fo. I door di hasi tipo di actividad tambe, esei tambe ta yuda tene Bo sa e kurpa aktivo. Bo sa hopi bia mi ta ripará hende nan ku a spòrt hopi den nan bida, nan ta bai un tòg un edat un tiki mas haltu sin e krekeche kompará ku un persona ku por ta no tabata tin asina tantu moveshon. Keme e moveshon tambe tin un influensha riba loke ta nos sélulanan, um parti paden. Sigur sigur, loke loke ku bo ta hasi, loke bo ta kome, loke bo ta move, loke bo ta mira, pasobra te hasta loke bo ta mira tin influensha, man, hopi ora ku bo ta sinta hopi tra'i kompiuter, ora ku bo ta henter ora na telefòn, e stral dei tambe tin influensha, i nan bo por para ketu riba e pleisternan, kon e pleisternan ta tra? Pasobra nan tambe tin energia, ta e energia einan. Pakiko ku no mester pone el huntu ku bo telefòn ku tin internet riba dje? Pasobra bo ta daña e struktura di energia di e pleister. Uhu, uhu. Bo tin pone nun kaminda seif. Bo Pero tin lo ke pone- e pleister ta hasi tambe tambe, nos hasi pa ripará ku e vooral e e pleister X49 ku e ta yuda pa loke ta eh, e señal elektromagnétiko keda leu for di nos Nos curpa, pero prome cu mi bin bin bek mi parti ey pasobra nos a papia over di e influencia di loke bo ta come, di loke bo ta bebe, ah, di loke bo ta wak, di actividadnan fisico, ah, anto tambe di loke bo ta scucha. Pero cu ta nifica muziek. Tambe. Muziek tambe. Tambe. Muziek tambe. Paso ora cu bo ta hopi lai misa den muziek nan duru e tin efecto riba bo emocion, anto bo emocion tin efecto riba tur bo energia di curpa. Ora bo ta tende muziek nan suave e tin emocion, bo emocion di ta dushi, bo emocion di ta suave tin efecto eri ta manera bo ta pensa si bo ta enamora. Aha. Bo ta kontentu, bo energia ta Aha. dushi, pero ora bo ta rabia, Aha. kon bo energia ta? No, bo energia no ta dushi. Mm-mm. Ante Mm-mm. senti influencia riba cada un di bo celnan. Mhm, mhm. Paso nos, ta- no- nos curpa no ta solamente salud físico, pero tambe nos salud emocional, Bo sa nos salú mental, anto a mi, mi a logra mira den e las tu añanan, vooral despues di e pandemia ku a bini, ku loke ku a wòrdu afektá mas tantu den hende ta e parti mental i emoshonal. Anto una bes ku esaki kuminsá wòrdu afektá, ku e ta deteriorá, bo ta kuminsá ripará ku e ta afektá Bo órganonan. Anto, mi ta kòrda bo a yega di, di kontá mi, Soraida, over di bo emoshonnan kon esaki ta impaktá bo órganonan, right? Klaro, klaro, pasobra anto no si, si bo ta bisa bo no sa mes, lenguahe mes ta duna bo, pasobra hende nan ku ta bisa mi ta rabiá, mi ta hopi rabiá te demigra, Ki bo ta hasi ku bo higra? Tasa na Hulandes tambe nan ta papier, nan ta bisa, ah, gal uitspugen. Ki bo ta hasi ku bo gal blas? Bo gal, si. Tambe di, e emoshonnan tin ke ber ku bo sèlnan, kon nan ta desoroyá, anto kon nan ta dividí. Ah, so Ujú. este ei bo tin ku para ketu na dje. E, ta, e, ta- e- e parti emocional ta asina grandi y asina complica cu vos a- nos tin cuasi con un sesión completamente aparte riba salud emocional. Bosa, bosa, um, ba puntra mi ke mi ta. De caso, mi ta un maestro de yoga también. Anto, ora Ajá. ku Den yoga, bo ta wak bo kurpa no físiko so. Bo ta wak bo kurpa físiko, bo kurpa emoshonal, bo ta wak bo spirit, bo alma. Ke men bo ta wak tur e kurpanan huntu pa bo ta alineá riba mesun kos. So por bo mente, bo kurpa mental, bo mente por pensa beivorbèl, lami lami tende Jasmine, bo ta pensando, la mi tende Jasmine papia, la mi tende Soraida papia, bo ta pensando, pero si bo ta pensando, enton bo ta hasi un otro cos, bo ta bisa, ay no, awor aki la mi drumi, mi ta cansa, ke men bo mente ku bo accion no ta, no ta cuadra. Porque bo ta pensa un cos, enton bo ta hasi un otro cos. Anto e intencion ta pa bo alinea Tur bo kurpanan kaminda bo ta pensa, sinti, den mesun direkshon. Uhumm. Anto yoga ta un di e e e partinan ku un hende por hasi pa yuda ku esaki? Si, yoga ta, eigenlik yoga ta nifiká union. Anto union di kiko? Union di tur e kurpanan ei. Ke manera ku union di bo kurpa físiko, bo kurpa mental, bo kurpa energétiko, bo kurpa spiritual, tur e kurpanan ei huntu pa ta den mesun direkshon. Bo komprendé djes mi? Anto, hopi bia nuenan no ta para ketu ku nan tin mas kurpa. Nan ta kere ku ta e kurpa físiko aki so bo ta. Pero bo no ta e kurpa físiko aki so, paso si ta esei tabata e kaso, ora ku ora ku bo muri ke kurpa a keda, bo ta bisa ta ta kika bai anto? A ta e energia di bida bai. E nan so si bo ta yega, e energia di bida. Sí, sí. Sí, no, anto nos to bai. Bo no tin vida. Bo no tin sí, no. Sin e energia ei, niun mata no ta existi, ta meta morto. Mm -hmm. Nan también me ser di, di, di energia. Tur cos de energia eigenlijk. Tur cos vivo me stay energia. Tur bestia mm -hmm. me stay energia. Tur cos vivo me stay energia. Paso si e cos no ti energia, no ta vivo. Mm -hmm. Mm -hmm. o e, e, e den nos den nos den e caso aquí den nos grupo no está um, pone hopi más énfasis riba e parte salud físico, no? Dus si nos tingo papel di malestar, malesa na, bosa, enfermedad na kuta kuta manifestar en e kurpa ku hopi biata bini dor di algo emocional. Paso mi saku por ejemplo stress. ta un di e e uitlatingennan di un emocion di preocupacion di di rabia di consumi bo sa anto tu e prome cosnan ke ta afecta ta bo funcion di bo higra funcion di bo pancreas bo sowiso bo parti mental Tur eseinan. Bo sa, bo ta kuminsá hiperventilá, bo sabor bo ta bira nervioso, stress, tur eseinan. Pero nos ta papia hopi mas tantu di e parti di di di salú i enfermedadnan ku ta desaroyá den e hende su kurpa. Awor. Ku tin un korelashon ku tur e otro kurpanan. Pasobra bo mes ta bisa bo ta kuminsá hiperventilá. Hiperventilá ta hala rosea apurá. Hala rosea apurá, rosea, ta bida. Paso sin rosea bo no tin bida. Kibay rosea ta energia di bida. Bo komprende? Anto e otro parti tambe bo ta bisa um bo sa ta bo ta pone atencion mas riba e kurpa fisico. Pero no ta berdad paso si bo para riba e stress tin e pleister di eon ku tambe ta trese e trankilidad Camila e ta pone ku bo kurpa. bo kurpa ta yega tòg na un nivel un tiki mas trankil. Te rendi bo ta para kietu, e pleisternan ta para kietu bèrdat riba bo salú físiko, pero ku ku atenshon ku no ta salú físiko so t'ei. Pasobra si bo no trata e parti di emoshonnan ku tin efekto di energia den bo kurpa, ora ku bo ta ora ku bo ta rabiá, Bo kurpa ta verzuur. E ta pone, e ta, e ta pone ku bo organonan ta den un otro ambiente. Mhm. Ta p'esei Sí. nan ta bisa bo ta, bo tin, um, como ta bisa? Bo, um, bo ta, bo tin inflamacion. Mhm. Awor te ki tek tek e inflomashon ei ta kon bo ta haña e inflomashon ei? Bo ta haña ele dor di bo kosnan ku bo ta hasi, ku bo ta kome, pero bo ta haña tambe dor di bo dor di bo energia di bo emoshonnan. Anto esei bèrdat pasobra mi no sin djesdos tipo di pleister, anto eion ta un di e djesdosnan. Eyon ta un esnan ku ami ta stima pasobra e ta yuda bo relax, e ta yuda bo kontrolá e parti di bo. Sa si Wendy tin, ya nos no tin mas di usa palabranan klíniko, médiko klíniko, pero por ehèmpel depreshon tambe ta un emoshon ku ta hasi hopi daño na un hende. E eyon pleister bo plake e ta yuda bo tambe pa bo sa bo haña, bo tin control bek riba esey. No esey so, pero parte di ansiedad, stress, cu tur esey nan. To no son ni papi ainda di e otro nan, cu ta No, pero mi control di bo quiero amon. conta bo un experiencia cu mi ta tin cu Eyon, Jasmin, Aha, un cliente, cu un cliente di mi. E, e cliente ki ta usa Eyon

Anto esei e efekto di e eon tin riba kada un di e sèlnan. Bo ta bunti ki awa. Sí, dal bai. Awa tambe. No, awa no por falta ku ku e tratamentu di e flèsh. Pa bo pa bo Sí. flèsh tur kos saka. Sí, E kos sí. bo keda paden. Sí, pero ya, si nos kue e tópiko di kanser, por ehèmpel, bo ta ripará, si nos tin ku papia den e mesun vibrashon ku nos ta kinan papiando di energia. Ora un hende haña sa ku e tin kanser, bo ta ripará ku e poder mental ku e tin ta bira si hopi influensha di kon rápido e ta sana òf kon rápido e ta bai atras. Anto nan ta bo will power, bo emoshonnan ta bira un ròl pa mentalmente bo tin influensha riba esei. Kico bo bisa mi di esei? Bo sa e ora ku bo haña sa ku bo tin kansa i a kaba, bo a haña un strès èkstra. Kenbèt en bes di bo yuda bo kurpa dor di e ansiedat, e strès èkstra ei ta manda bo mas atras en bes di manda bo mas dilanti. So e emoshon ku bo ta bai haña tur emoshon. No dushi cu ta yuda bo curpa inflamá un tiki mas. Kemendi, berdad bo tin cu bo tin cu ta fuerte, bo ta hende. Kemen, una vez cu bo a tendele, por ta bo tin cu yora, sakefe bo sistema, anto despues pa bo pone bo atencion riba, ok, ki nos te haci? Kon nos ta kambia henter estruktura, kon nos ta e kome, kon nos ta e biba, ki nos ta e usa pa yuda den e direkshon pa mi no keda den mesun un situashon di enflamá, pa mi no keda den mesun un un ambiente den mi sèlnan ku nan ta um, parti malu, pero pa yuda nan kuminsá parti di e direkshon ku bo ke. Ujú, So, ujú. e nan e X 39, e pleister X 39 ku ta tra riba bo sèlnan mama, ta hopi importante. No ta por nada e sèlnan yama mama. Ujú. So, sin mama bo no tin yu. No. Anto e, e yu, e sèl yunan ei nos ke pa nan ta bon. Ujú. Anto e X 39 ei ta tra Pa bo keda mantené un bon un bon Aktividat di bo sélula di bo mama. sélula mamanan. Pa bo ta wou nos ta bisa nos ta traha riba bira bon pero bo tin ku pensa tambe riba prevenshon pasobra esei ta hopi importante. Pa ki bo tin ku hasi kosnan robes pa bo kurpa bira malu anto despues pa bo bai usa kosnan pa wou a kompa bira bon. Si bo kurpa ta bon awor aki ta awor ki bo tin ku kuminsá. Bo tin ku kuminsá awor aki pa mantené bo sèlnan bon. Bo no tin ku laga nan kuminsá parti malu anto pa despues bai wak ke mi ta hasi pa nan parti bon. Ami sa tin esei komo un eksperiensha hopi bia aserka, bo sa, klientenan ku ta bisa, bo sa mi no ta sinti nada, mi no tin mester nada awor aki, right? Pero manera wak e palabra prevení Ta miñó ku kura ora ku bo ta kria fasi kaba. Asina, asina Don mes. Oke. Asina mes. Paso, um, nos ta papia di e cel na mama. Te men di, ora bo, ora bo nase, bo cel na mama ta nobo. Bo mes a bisa, ora ku bo ta birando mas grandi, bo cel na mama ta deteriorá, anto nan ta traha, nan ta traha ménos fácil cu ora cu nan ta nobo yòn. Anto bo ke mantené nan yòn. Anto pa bo por mantené nan yòn, ta, ta bo lifestyle ta conta. Anto den e caso aki, e pleisternan di X39 sigur ta yuda bo den e partinan di celnan mama pa mantené e celnan mama hoben. Awor, contami di abo su experiencia of bo testimonio cu E pleisternan di LifeWave, anto kuantu tempu bo ta usando nan ka? Bo sa, Jasmine, segun mi, mi ta usando e pleisternan un tres aña, segun mi, segun mi. Dos aña i algu. Dos aña algo, sí. Sí, dos aña algo. Anto, mi ta gusta e X39 sigur pasombra prevencion pa mi ta importante. Anto, mm -hmm. mi con hende cu gusta sport tambe. Que mi, mi no ta bay sport sin pone pensa mi, mi X39 tampoco. Mm -hmm. Maneer, si man pasami dat un competencia, mi, pa Kiko, si mi saco X39 ta ayudabo ta mas fit pa bo tin mas energia mi ta keda sin usted ata mi kunan pa usa pa mantene mi kurpa bon ke men mi ta pone mi ex trinta mi a pone awe tambe mi tene bisti bo mes a kere ke che a bai for moda plak bo pleister plak bo pleister loke tambe loke tambe mi ta mi ta Husa, paso mi ta vegetariano, mi ta come cuminda vegetariano, anto mi ta usa e pleister carnosin, paso okay. carnosin eigenlijk ta un, un stof ku bo ta haya den carne. Pero carnosin mm -hmm. ta hopi importante pa bo celnan keda hoben tambe. Carnosina ta importante pa bo celnan keda supel, pa bo musculonan ta supel. Anto mi ta combina, te men mi ta usa e carnosin tambe, mi ta mi pone mi X trinta nuebe bijvoorbeeld na mi no maquinanan, mi ta pone carnosin bo en lombriz. Ke men mi ta co- mi ta combina, bo tin mester bisa cu awe mi ta usa esaki, mañan bo ta usa esaki. Bo ke pa bo curpa bo celnan ta bon, anto e riba bo ta haci uso di loke na ya Dios a duna cada un dje hendenan cu a inventa cosnan nobo di awendia, el a duna nan e sabiduria, anto e pleister aki, pleister naki ta sabiduria di cosnan cu a sali pa e malesanan di awendia combati nan tambe. Anto cu e X treinta i nuebe, cu e carno simi ta maginami cu bo ta sinti un efecto riba bo energia. Bo sa e aparte di. Mi tin energia henter dia. Mi ta lanta hasi tur mi kosnan, sali trabou, bai duna lès di yoga, sali lès di yoga, hasi mi kosnan di kas, sali bai kompañá mi mama. Kemendi mi mi energia ta trae otro tur dia. Atié no ta pensa, ah, ki ora bo energia ta kaba? No, bo ta traha riba dje, bo ta come bon, bo ta sport, bo ta bebe, bo ta usa bo pleisternan, energia, mm -hmm. or. Sí, mm -hmm. anto, anto no ta ami so, tu rende por. Sí, sí, tu rende sí, por, sí. que men di, ah, bo me se que, anto, bo ta traha riba dje. Sí, no, a mí sa personalmente, mi sa, di eh, combinación X39 cu carnosine, pa sobra, eto e combinación pa ora bo tin problema cu bo cel clear. Des mi tin problema cu mi scale clear, des mi ta use, ento mi ta ripara foral di e parti, no solamente e circulacion cardiovascular, pero e parti energia, des bo por, bo por hasi hopi mas tanto cos riba un dia sin cu bo ta cansa, basicamente. Ok? Prome cu, pasobra bo a manda mi un video over di bo actividadnan, ah, sport, woo! Fuerte! Mi ta bin mustra un bes leke mi esnan ku tin gana di waka, Zoraida den un moveshon haciendo un tiki ehersisio, no bai, nos ta bin mustra vidio un bes aki. Aparte di e X39 ku e karno sin, bo tin mas pleister ku bo ta usando awor aki? E

Sleep. Ajá, mi sa ta Vaya kua. mela trop. Silent night. Silent night. Mi no e mi no por a verwacht. Ma cumprele, mi di pa bende. Pero después mi di la mi mes teste. A mi no Ajá. tin problema e droom. Mi sera mi wou, mi ta pega soño. Mi ta pega soño fácil. Awel m'a pega e silent night ey no, e m'a drumi un sueño profundo, awor mi ta en love cu silent night tambe, pasobra mi no tin problema di drumi pero e ta laga bo drumi mas dushi. Bo ta drumi soña of no? Drumi profundo, profundo, lanta meinta ye energia. Pa bo wak soño tin influencia, ora bo drumi bon, bo ta lanta bon cu energia. Anto, unda bo ta plak E Silent Night. A mi ta usé el um, na mi pia, na mi duim, mei mei di mi Oké. duim ku mi um, di dos dede. La mi yam el así, na riba, na mi pia. Mhm. Na mi pia mi ta pone. E nana, e- e efecto, wat, e tiene ta pone na cabes ku ku kone, ma mira Aha. riba ko, Pero ami no a purb'é na kabes pasobra es te ora m'a pone na mi pia, anto e ta tin efekto asina dushi, mi no ta tin e pakiko di bai pone na mi kabes. Anto bo sa ku e pleisternan, e otro dos pleisternan ku ta yuda ku drumimentu tambe a tin un influensha riba drumimentu ta e pleister Aeon ku ta esun di stress anto ku Alavida. Des, mi ta contento di sa, di Silent Night. a mi yeah, no bono ti mester di problema. Bono ti mester di no. problema pa drumi. Eta, eta lagao drumi profundo i dushi. Awo, e parte di sport. Ja mi papa e mustra e, e video divo. E parte di sport. Um, E prijs ta ofisial pa sport energy enhancer anto ku X cuarenta y nuebe bo a yega di test esaki nan? Si m'a usa m'a usa e energy enhancer m'a bai subi Christofel anto m'a pone mi energy enhancer m'a kana subi facil te ariba mi kasa e opo trè di Christofel tambe m'a manda pa bo. Mi tin, sí, mi tin que voy a buscar ele. Na mi, wara mi mandé ele mesora, va mandé pa mi, tanten la nos mostra e video, camina que bota move. Wara mi wak, sí, mi por mostra un rato. Bisa mi ora bo mira mi pantaya. Sí, mi no mira ainda. E X39 awor ma compré, que me awor mi te comisá usé. Ok, ok. Yeah, bo pantalla. Bota mira mi pantalla, sí? Bo, sí, bo pantalla, sí. Ok, y play, yeah. Di ora ku bo ta semper bo ta bon pa bo traha riba bo muskulonan, si ta ber kròl. Mi ta mi ta hasi kròsfit. Ta e sorto di ehersisionan aki, tur kos pa bo mantené bo kurpa fit. Bo ta Ora, mi kiba bis- ber todo. Kiba bisa mi pasobra mi mester a pausa dor di e muzik mi no a skucha bo. Kiba bisa mi? Mi di e sorto di ehercicionai ta traha riba tur area ke men bo ta hasi, musculo, condicion, crossfit ta traha riba tur cos. Bo pa pone pone numa. Bo, bueno, nos bai back na Jackie. Traga nos bai back. Nos a pone di nobo.

Si no, mi ta bisa, mi, mi ta encouraja tur hende pa move, anto move e cos cu abo ta gusta. Te men, a mi ta gusta crossfit, mi ta hasi crossfit. Si abo ta gusta balia, hasi balia. E, e, si bo ta gusta landa, hasi landa. Mm -hmm. Hasi e, e movecion cu abo ta gusta pa bo keda de movecion. Mm -hmm. Uhum. Laga nos ba wak si tin pregunta pa bo Soraya wala mi wa mi mester impone mi telefon so mi no por mira ken tur ta haciendo pregunta tanten pero mi conocí que siguiente pida mi wak aquí a nos ba wak comentario na ok bo si mi no por mira el nombre mi te pone saludo toch

Bo ta kontra bu, Zoraida. Kua bo ta usa pa energia? A mi ta usa e X39, anto tin ora, pasobra mi no tin Energy Enhancer. Mi tabata tin, mi ta pone Energy Enhancer tambe. Ujú, Ok. Yes, mayoria bia bo ta usa X39 X39. ofishal. Sí. Ok. Ok, nos a contesta Mick net. Eorei. Si Velva sa cominda bo ki trobe aquí. Bola que nos sigui. Ese es un back e comentario nan. Baba te kumi tame over e party di yoga. Dus nos a toque tema di e place nan, kwata e place nan kubo ta usando. Dus nen kila kubo ta usa X39, uh, carnosin, na mi check, Mita. Italian. Silent Ato Night. Silent Night, si. Aha, ok. Ato, Ma gusta ahora que mi no te eon, pero mi a usa eon tambe si, mi no de gaen, si tambe mi gusta. Ahora que mi no tin, pero si tambe de un con mi a usa, con mi gusta. Mm -hmm. Ok, laga nos, mi tabe pasa riba portret, mi tabe eten un rato na stream. Anto, miéntras tantu, bo ta konta nos kiko nos ta mira awe riba pantaya. Esaki ta seshonnan di yoga, no? Sí, mi ta mi ta duna lès di yoga tambe, kuater bia pa siman. Anto, e yoga ta trese bo energia den balansa, bo ta relahá Anto bo kurpa ta hay mester inflamashon ku ku nerviosismo ta yuda bo balansá ku bo ta hopi mas mihó pa bo mes, pa bo mes tur pa su desaroyo. Ban bisa si ta un hende ku tin, pasobra esei mi tin un klientela basta grandi di hendenan ku tin problema ku rudia, sleitaje, lomba, nan por praktiká yoga tòg òf e ta bai bira tòg difísil pa sierto cosa. No, ora, ora cu bo bin les di yoga, mi ta puntra bo, kiko ta bo problemanan? Si bo tin problema di lomba bijvoorbeeld, mi ta, mi ta wachta kiko te problema di lomba bo tin, anto lomba bijvoorbeeld, mi ta pone atencion na bo lomba, cua ehercicio ta bon pa bo. Ora bo tin problema di rudia, ki sorto di movecion ta bon pa bo rudia? Te mester, eigenlijk ta net te ora y ta bon. Bon tin mester i wara pa bo yega te leu ei, pero si bo ta i nanan caba cu bo tin problema cu rudia, eri nos ta haci cos cu ta yuda fortifica bo rudia. Pasobra si bo si bo ta stijf, cu ara cu rudia ta un di e e scarnirnan cu Dios a duna bo, anto bo keda sin haci nada ta tras so e ta bay. Sí.

Draimento di force back team. E ben un persona ku tin un situashon basta avansá i hopi ferfelu di slijtaje te kombinashon aki. Pero si. Pero nan por pone ice wave tambe. Si, ice a ta otro ei. Ei, ta, ta kòp pleister nos, nos stima. so, ice wave ta pa dolor. Juist. Di wak aki. Pa doló specific, na mi kita mi, na mi kita esaki un rato. No stay back. Pa doló specificamente, pero basicamente si bo ta usando X39, no ta necesario necesario pa bo usa iSafe. Ta si e caso ta pa ta extreme e doló ta bira un 20 anto bo ta bezig cu bo tratamiento, bo por haci e combinacion.

Sí, ma a ponele na, na mi pianan. Ok, laga nos wak. Si mi por bai share screen atrobe pa bo wak, bo ta bisa mi si bo ta mira mi pantaya mesora. Sí? Ainda no. Ya. Aha. Contami, con, con a bai e dia aki? Mi ainda ta den pan, m'a yega, m'a pone mi X trinta i nuebe tambe ku mi Energy Enhancer, anto m'a subi riba un trankilidat, m'a subi e seru yega te ariba, antes mi ke bisa m'a yega subi seru hopi antes. Anto bo ta bisa, e bo ta kansa, bo ta mas yòn. Pero awo tòg, anke ku bo edat ta subi, bo ta usando e pleisternan, anto bo ta subi tòg mas fit. Aha! Anto Sa mi bo ta wak. di- Maya, un pregunta den den chat aki nan ta puntra si bo ta dispuesto na kompartí bo edat ku nos. Nan ta mira bo aktivo ta hasta peso ta

bo ta perde 50% di actividad di bo célula mama. Anto ora bo haci 60, 90% bo ta perde. Awo, so right, a mi kier sa, bo tin, bo tin basa célula mama landando ei, paso bo meta subi cero, bo meta duna les de yoga, bo mesta bai trabao, bo mesta acompaña mama, bo mesta hisa peso, ah, Te edad nos por, nos tur por, nos tur por, nos tin gewoon pone atención riba cada un parti nan kuta yuda bo kurpa. Drumi bon, come bon, bebe bon, move bon. Mm -hmm. Awor ku nos tin e, e um, teknologia ku bo por hasi uso di e pleister nan, bo ta sa mm -hmm. ta tra riba sel na mama. Mm -hmm. Mike me anita fantástico. Mm -hmm. Uhum. Paso e pleasure dan tambe te traha energia. Sí, no, ta fantástico. Que Mandy, bo, bo sa ori cu bo por haci uso di e cosnan pa bo pone miyo energia. Anto pa kiko no, ta pesi, pesi e Uhum. ley. Uhum. Anto, mi kneto mi sa. Anto, ami cu 31 ay ta mané mester wara 40 pa tur mi huki di curpa. No ta wega. Kuminsá awe. Awe bo tin ku kuminsá. Nunka no ta lat. Esei ta bai importante. Nunka no ta lat. Awe bo tin ku kuminsá. Bo ta entendí mi na Twitter? Kuminsá awe. Disidí p'awe ku bo ta traha pa bo mes. Pasobra bo por kambia bo manera di ta. Mi sa di, di, di historia nan como llegué les arriba internet, di ene nan ku tabata stijf, stijf, ku nunca llegué así nada, a kuminsa kome salú, kuminsa move. Anto ora mi mira nan, hende di ochenta aña ta hisa preso por ta mas ku mi. Keme ami, ami ke yega no ochenta, ami ke yega shen aña ta hisando preso manera mi ta hisando awor aki. Anto, anto tin e historia ni riba, riba internet. Mhm, Ante, mhm. Mm. Awo, Zoraida, mi ke bai den un hoekje kubo, kamina nos te bai un tiki mas profundo, pasobra. Bosa, toch ma ripara ku na Kòrsou, mi no sa si te porta dor di nos pasado, e tema energia, Ora bo usaba di energia di kur pa e por ta un tiki konfuso, paso e nenan por bai riba e tema di chakra, e nenan por bai tema di hey ta ta algu ku no ku bo sa ta koi no ta kos ah, normal right, pero mi ke pa bo abo splika den bo mes palabranan kiko ta energia eigenlijk. Energia ta tur kos, pasobra no tin nada ku no ta energia. Si bo no tin energia, nada no ta eksistí. Fe kreashon, fe ora ku bo pensa den kreashon, kreashon a kuminsá kaminda Dios a kuminsá krea diferente kos. Anto kada un kos ku el a krea, el a krea pone energia pa e kosnan. Ora el a krea hende, el a supla energia den hende pa hende ta na bida. Kèmen, energia ta tur kos. Si bo no tin energia, lubidá. Awor nos ta papia nakinan di energia di like bo tin energy pa hasi hopi kos of nos ta papia di e energia spiritual tambe? E ta tur energia. Paso energia ta riba tur nivel. Si si bo si bo energy bo ta bisa energy spiritual. Si bo energy spiritual ta low, di bo kurpa ta ta low tambe. Paso un ta afekta otro. Si bo energy di bo kurpa. Si bo energy di bo kurpa ta bou, bo ta keda drumi drumi so. Mi ke miandi ta flow, bo ta keda bira atras, bo kurpa ta, bo, bo mente no ta tra, bo ta sero. Manera ami, si mi disidí ora mi lanta mente mi ta keda drumi, mi ta keda drumi haña doló i kabes muchu. Doló i kabes pasobra bo kurpa ta bo meant to move, meant ta pa lanta for e kama. Bo, bo no ta Bo no a, bo no a nase pa bo keda drumi. Bo nase pa bo bin anto desaroyá, anto bai mas dilanti. Den e kaso ei, bo ta, e energia ta yuda bo pa bo bai tin energia di kurpa, ta den bisa físiko, Energia ku bo rosea, pero a energia pa bo hasi kos pa bo bai dilanti. Anto den e kaso di energia, bo tin energia di kurpa den bo kurpa, manera bo a puntra mi, e hendenan ta pensa energia di chakra. Chakranan ta, la mi yama nan manera un un kas di energia den bo kurpa. Tin diferente klas di. Un sentro di energia, que men tin diferente uh -huh. centro di energia que ta parte energia nan den bo curpa. Uh -huh. Então, se botin energia de bo coração, bo coração tá triste, bota sente energia triste dentro do corpo. Uhum. Si bijvoorbeeld bo tin bo tin un gesprek di hasi, bo tin ku bai hasi un kombersashon, anto bo tin miedu, bo ta sinti bo garganta ta bira straño, Kurason ta kuminsá bati tu. ta manera manera bo ke bo ke gaga, Bo manda soda. bo bo bo stoma, Nervio na stoma. Nervio na stoma, paso manda na bota bisa na stoma. Na stoma tambe tin un, un, un kas di energia. Mm -hmm. E kas ni tur tin nomber. Bobo yama nan cha, eh, chakra na. Pero den diferente, um, ay bisa, den, den yoga bota bisa e chakra na. Pero den, um, um, medicina oriental. Mm -hmm. Bota, bota llama na e punto nan di energia den bo curpa camina nan te pone bevo. Belt, um, um, como te dice, e angua nan di... Acupuntura. Acupuntura, ta punto nan di mm -hmm. energia den bo curpa. Mm -hmm. Mm -hmm. Camina nan ta manipula e energia den bo curpa. Mm -hmm. Mm -hmm. e e energia nan ey mane awor aki Yasmin nos tin nos tin un experto riba tereno di energia ta bini bin duna curso na Corsou kiba e ta bini otro siman anto lo tin curso pa siñabo con pa bo clear bo energia pa bo sinti bo energia ta limpi pasobra cu energia limpi bo por bay dilanti pasobra bo por tin energia ahí mester contamina con energia shushi anto con pa bo limpia bo energia con pa bo limpia energia di bo famianan bo yu bo bisiña bo energia di pasado energia di pasado pero energia di presente tambe otro cos si.

e manera ki Viviaki Oshi ta un un eksperto riba e tereno di prana e kile, pra prana ta nifiká energia di bida, anto bo ta hile, bo ta kura ku e energia di bida. Kinan kon bo por yuda bo energia di bida pa bo bida ta mas dushi, mas mihó? Uhum. Anto era Vivek lo ta ahora kita biba na Holanda, pero eto un indio. E Vivek ta bin Corsou pa bin trece e informacion e pa nos, pa nos por hasi uso di je, pa nos por biba mas dushi. Dus eigenlijk het siña bu pa bo kon amo di bisa ku nos mes por hasi e pa nos mes. Si, bo ta hasi e pa bo, bo ta hasi e pa bo kasá, pa bo yu, pa bo bisiña, pa bo mama, pa tur rende. Uhum. Pasobra lei ta duna e kurso básiko ku nan ta kuminsá fei e base ki ta e kosnan ku bo por hasi. Anto despues e ta siña bo kon pa traha ku koló, pasobra koló tambe tin influensha riba bo kurpa. Kiko ta e kolónan? Sí, kiko ta e kolónan ku ta yuda, befórbel bo kurason, bo. bo mente, kiko ta e kolónan pa bo traha kuné, pa bo órganonan. Ken esei ta e di dos parti di e kurso ku e ta duna. Anto e partinan sikológiko ku tambe tin hopi influensha riba e hende tambe ta duna. Kema e tres kursonan ei e ta bin speshal pa hasi nos mas sabí. Anto djarason otro siman nos lo tin un get together Tur hende por bin. Te manda ta gratis. Sí, ok, ok. Compartí e detallenan. Te- Después mi ta tu mesa que vos poner den comentario. Pues, ellos nan comienza a reaccionar y ver parte de energía que nan que sa prijs. Pero contami, otros Sí, sí, ma- nan tin get together. Sí, Ajá. tiene un get together completamente gratis. Está día 15 está. Está de Ujú. mitad de 7 para 8 horas de noche na Jeugd Centrale Curaçao. Está na Groot Kwartier. E nana ora bo bo ta bini bo tin ku bini ku bo stul nos lo tei e nanan vivek tei e ta duna un introdukshon bo por hasi tur pregunta bo ta mira e hendenan ku a yega e siña kaba e hendenan ku ta bai siña awor anto bo tambe ku ta niuskirig ku bo tin gana di sa bo san tur ta wèlkòm.

Si, bo tin ku bin ku bo stul, si. Ok. Awo, ki idioma e ta bai ta? Uh, Vivek ta vloeiend, e ta papia papiamento si e no ta papia. E ta papia Hulandes vloeiend, e ta papia Ingles vloeiend. Ok, Hulandes ku Ingles. Si. Spañol ke tu? No, Spañol si. Ni Spañol di Vivek ke tampoko. Ke tu? No, papia. Ah, si, e, e ta papia idioma indio, e ta papia Hindi, pero nos no ta comprende si.

Of bo ta bisa pasobra ta bin tur tres curso cu bo ta haya un prijs special, ke men cada un curso tin nan prijs of bo por scoge pa haci nan hunto. Okay, okay. Pero si bo ke mas informacion, si bo si bo ke mas informacion over di prijs yama mi antori nos ta papia kico ta e cos cu bo ke haci antori ta cuanto e ori e cei ta sali pa bo. Anto e cursonan ta da dieseis, e ta cuminsa dieseis cu diesiete te Mhm. parti básico, Mhm. ah, diesocho cu diesnuebe te parti nan cu bo ta siña tra cu color, Mhm. anto binti cu binti un te parti psicológico. Ante curso nan ta enter dia. Ta cuminsa mitar di nuebe te cinco or di a tarde. Oh my God! Anto nan ta na Jeugd Centrale Curaçao. Wa, e ta hinter dia, pero e ta importante tambe pasobra un ta bal a pena pa bo dji sinta tene un, un tiki anto bo no sa nada. Bo tin cu sali ekipa pa bo sa ki bo ta hasi. Ke men bo ta, bo ta haña informacion pero bo ta train tambe. Bo ta haya instruccion con pa bo siña, no, asaki no, así y asina, asina aki. Cu ora bo sali, bo ta cla pa bo haci pa bo mes. Anto bo ta train mesora con pa bo haci bo bisiña cu tamba bin curso, bo ta train pa bo mes, asina. Dus e ta di dieseis pa binti un total, anto e ta cuminsa for di mita di nuebe di meinta. Juist. Te cuanto or bo di? Te sinku or di atardi. E e. Okay. Bo no ta sintié nos a sòru pa kuminda pa bo? Anto dor ku bo ta tende, pero move tambe, hasi, ha, tende, hasi, tende, hasi, te ku bo ke bira ya ta tardi. Mhm, mhm. Kero, ami ta, mi, mi ta kere e ta algo hopi interesante pa nos sa di dje, no? Ku, ku kon nos mes por yuda nos mes energia tambe pa, pa bo mantené esaki. Boral ku bo mente, no?

Ah, donde está la preguntita? Um, mi knet Peter, ta on on ko bo no shi, Soraida. Eta On. punto, um, ela ya di tende ku ora un hende hasi yoga, eta zwei, si ta berdad of no.

Si esei ta kuadra. No. No? No, e ta kuadra. Wa, si, si bo ta, si bo ta disweef kaba, bo ta, bo ta wordu di, di ankrá, pasobra intenshon ta no pa bo ta den, den, den shelu, sino bo ta dos pia riba tera. Bo ta, bo ta wordu ankrá. Pa bo, pa bo ground, manera nos ta bisti. Pa bo ground. So, un, un, un hende ku ta zweef, no, na mente tabata keda zweef pa aki pa e na, no por tuma yun desishon ku ke konkret, un kos na drechi. Pasobra e mente ta bai aki, despues ta bai aya, despues ta bai aya. Anto bo, bo no ke esei, bo no ke esei. No. Papia mi di grounding. Ami, ami a llega ni mira cu e cosa ta hopi importante, vooral pa loke cu ta manifestation. Dus si bo ke manifesta uh, cosa ni movida, esnan cu sa law of attraction, la, uh, mo sa law of vibration, tur eseinan ta comprender cu mi ta papiando. E grounding ta importante. Wo tin mas manera cu un hende por ground sin Necesariamente yoga, so bo tin algun tips? Si, anto testa e puntonan di energia, testa e puntonan di energia ku nos a papia di dje ku ta kasanan di energia, tin e prome kas di energia ku ta nèt na bo stùit, bo prome bo prome punto di energia, e punto di energia ei si e ta foi balansa anto e riba ta zwei, pero si bo e ta den balansa Bo ta pará ku bo dos pianan riba tera. Den e kurso akí tambe bo ta siña e parti kon pa bo balansá bo mes pa bo ta ku bo dos pianan riba tera. Kòmèn si bo tin energia, laga mi bisa ku ta un tiki shushi na e promé, e promé chakra, e promé punto di energia ei, kon pa bo limpi'é, anto kon pa bo balans'é pa bo ta di anker. Uhuh. Pero un manera hopi fácil tambe pa bo bisa ku bo ta um, balansá bo kurpa i grond ta gon drumi riba suela. Kai drumi Mm. riba Mm. suela. Riba bo lomba, drumi un tiki asina, anto bo ta sinti ku bo, bo ta maneha grond un tiki. Uhuh. Pero Or- sei tambe ta di yoga. Nan ta puntra pa bo contacto, Zoraida. Pa Así. por tuma contacto cubo pa lo que ta trata e curso. Kiko ta bo numi telefon? Ya mi pa poner riba pantaya pa nan por wak. Sí, e ta 518 Aha. 12 Ujú. 23. Yes, 223. Ok. Sí. Pa e persona nan ku a puntra loke ta e kurso ku ta bai tin di panic healing no ku e indio Yeah. Por tomar contacto con Zoraida, saca un portreto ahora aquí, escribirle, mi no te voy a leer que da hopi, pues no está acabando, rond af, no sesión de No, mi, awe. tin- mi tin ku bisa ku pranic healing no a bini di India. Mhm. Pranic healing E maestro cu a compila tur e informacion di di energia pranic healing huntu ta un Filipino. Anto e instituto madre di pranic healing ta na Manila. Okay. Ke men e manier cu ta bin awor aki vivi aki yoshi bin duna curso pa nos ta tra sali for di e instituto na Manila. Anto bo ta haña certificado di Manila. Mm-hmm. Wow. Ta, Bota bota wordu- certificado también. Sí, claro, bota wordo, bota wordo reconoce que va sigue curso na um, Manila. Que si porque Ujú. hace más curso, dan saca bori que die base bo curso, então potabo po hace curso na más avançado, curso de cristal, paso tin hopi co, tin hopi curso Ujú. más. Lo que no está hace ahora que ta e tres curso nan comienzo. Ujú, Na mi moest resei mesora. Ba man ba mi por comparti. Esaki ta e e loke ku nan ta bai haña di e kurso, korekto? Juist, juist. Bo ta wak e mannan ponei, pasobra bo ta siña kon pa bo traha ku bo mannan pa bo mannan ta sensativo, anto kon pa bo sinti energia? Eindelijk bo por traine awor aki mes. Si bo pone bo man leu for e otro, anto tiki tiki ala bo mannan mas seka, mas seka, mas seka, mas seka, mas seka, mas seka, te ora ku bo ta sinti bo man serka di otro sin el a mishi ku otro. Anto bo ta sinti kayente. Bo ta sinti el, bo ta sinti si e un kayente, tiene ta sinti un kishi kishi, bo ta sinti un kos ku ta un energia. Meimei di bo mannan ku nan no a tochi otro, pero ku energia t'ei. Ke mene e energia ei bo ta siña kon pa traha kuné. Ya. Tur hende, tur hende ku ta sigui nos, hasi e exercise aki, pone bo mannan riba di otro, Anto bo ta sinti e loke ku Soraida ta splika, e kayente den entre bo dos manan. Bo por Trouwens- kuminsá kuné, bo por kuminsá kuné un tiki leu, Mhm. anto a lea, lea, lea, te ora bo sintié. Paso por ta bo ta sintié mas serka, por ta bo ta sintié un tiki asina, por ta un tiki. Keme, dependé, Mhm. dependé kada un hende, kada un hende ta sintiéle na nan forma. Pero Mhm. e ta un, e ta un indikashon si ku energia t'ei tur kaminda rònt di bo.

Teste pa bo mes, pa bo sinti ta bo mes mannan ke bending. No tene miedu pa bo pone bo mannan banda e otro. Sa e energia di bo mes kurpa, right? Bo tin ku gewoon ke rekorda, sin energia no tin bida. No, to Tesla a bisa, everything is energy, frequencies and vibration. Esaku no sa ken ta Tesla, buska el riba Google. YouTube, e hombre aquí tabata un genius. Si no tape nos no tin corriente awe, tepa nos sin internet cu wifi, ture cosa cu nos tin aquí. Ya? Laga mi wasi tin mas pregunta pabo. Dus pa señora Irene Damon nos a pone e number di telefon ah, di Soraida lo que ta e curso di pranic healing ku ta bai tin toevallig um, pronto. Otro siman. Otro siman, e version gratis ta bai ta di 5 di maart na Jeugd Centrale uh, mitad di Curaçao. 7 ta 8. Sí, Jeugd Centrale Curaçao. Awor, Soraida, pa mi finalisá, Promé ku mi laga bo bai na e parti mensahe final. Kiko e relashon of komo bo mira e e e e si bo kompará Pranic Healing i e pleisternan? Tin un konekshon, tin algu ku ta meskos, tin similaridat, tin of nan ta tòg diferente? Of kiko nan Wow. tin similar? Energia ta energia. Tur tur energia ta energia. Wata hopi importante pa bo traha riba bo energia di kurpa, paso si bo traha riba bo energia di kurpa e pleisternan ta yuda bo. Si si bo mes ta malgasta bo kurpa anto kere ku bo te haña un milager? No, bo tin ku traha huntu kuné. Bo tin ku traha huntu kuné. Bo tin ku pone bo pleisternan, anto bo tin ku sigui traha na bo kurpa, sigui traha na bo salú, sigui kome bon, sigui bebe bon, sigui drumi bon, sigui hasi ehersisio. Ke men, tur e parti nei ta parti hopi importante huntu ku e pleisternan. Kada un nan ta komplementá otro. Sigur sigur enton awor ki papiando así balak ya mi corda riba un un maestro spiritual cu mi ta sigui cu a papia over di un di e maneranan mas facil of un di e maneranan cu bo por neutralisa bo energia ta dor di pordona For do na yo mes. Esa energia, si. Si. Wata emocion, emocion. Den prana kilen tambe, den prana kilen tambe, e parti di pordon ta un rol hopi grandi pa bo por bai dilanti. Pasobra si bo ta keda mantene e hende na kurason, e hende mes no sa nada. Ta abo ta esun ku ta sinti, anto ta abo ta esun ku ta bai atras. Si. Que me ali, Sí. esta Desi hopi, vamos hopi usar e- importante. E honopono, honopono, no? Ay. Esta, esta hopi importante. Den prane que len también tiene un, un parte que vos te enseña a vos compa, vos por ayuda, vos mes, por donar vos mes. bo mes pordona otro, pasobra e hende di mas grandi ku bo tin ku pordona ta bo mes. So hopi bia bo ta hasi kosnan tur despues bo ta rabia ku bo mes. Bo tin ku pordona bo mes di kosnan ku ta pasa, bisa ku okay, that was, ta así a pasa, ta okay, it's okay. Anto, pa bo por sigui desaroyá i bai dilanti. So, pordon ta trese un kurashon. Si, si bo keda wanta um, hende na bo corazon, e emoción ta keda, anto ta pone cu e energía no ta caba di tra bon, pa bo sel na tra bon. Mhm, mhm. Recordando tu rene cu e pleister ta un tamaño di un florin facilito, facilito pa bo pega na bo curpa, completamente natural, nada no ta wordo in cada bo curpa, ta traha cu energía di bo propio curpa, pa asina bo kurpa mes por kura su mes. Ato pa esan ku ke tèst, ok, bo a skucha e seshon aki, bo a skucha di e palabranan di Zoraida kon importante ta pa bo mantené bo salú, tantu emoshonal, spiritual komo físiko. Anto bo ta bisa, No, mi ke traye out. Pone den comments pais pa nos por con tuma contacto cu bo pa por duna bo informacion of bay back seca e persona cu a invita bo den e grupo aki e ta e persona cu ta bay da bo guia of esun cu ta bay yuda bo yega na e places nan. Ok? Um, Soraida, kico ta bo mensahe final pa nos? Nunka no ta lat. Nunka no ta lat, kuminsá awe. Kuminsá awe, traha riba bo mes, traha riba bo futuro, pasobra semper tin un futuro. Ke men di, te ora ku bo tin ochenta aña, bo tin un futuro di nobenta, di shen aña. Ke men di, traha riba bo mes, bo por. Bo hasi uso di e pleisternan ku ta energia, hasi uso di bo mes energia, hasi pa bo kome salú. Bebe sufisiente, drumi, hasi ehersisio, anto resultado bo ta mir'el, ta pa bo mes eta. Bo por. Ya, bo sa a scucha di Zoraida su conseho pa bo, pa como por mira bo salud for di awe. Pasado ta pasado. Loke ku a pasa kaba, loke bo no a hasi nos ta laga e pasa bai. Pasobra awor aki bo ta den e grupo biba un bida sin doló, bo mes tin e poder pa krea bo propio realidat awe. Oke? Krekechee no ta eksistí mas. Yama yo, Nos- yama krekechea yo. Llama Krekechea yo. Plas bo pleister. Escucha el video aquí diferente via pa bo escucha di Soraira. Un, un tras di otro con importante ta pa bo mantener bo energía limpi. Ok? Y no es solamente bo energía di curpa, di salud físico, pero también bo emocionan, bo mente y tu resena. Ok? Un via más, me te repetí, buy back cerca e persona con invitado de e grupo aquí si bo quiere más información. Tanto di nos pleisternan, um, si bo ke haci un trayecto di test, no ta importa na kua pais bo ta, nos ta por bo coordina cu bo pa esaki. Um, to, pa esan cu ta interesa den loke cu Soraida a duna di conoce awe cu ta bai tin un pranic healing course di e señor Indio, con yame? Vivet Yoshi. Vivet Yoshi. Bo por toma contacto con Soraida pa bo haya más información de prijs, etc. Um, naturalmente, lo mi también haya información acerca Soraida, lo mi pone alsnog den el grupo aquí, pa estan que ta interesa den ese. Bo mesa, todo lo que ta bon, positivo, y po ayuda alza bo calidad de vida y salud, nos ta on. Okay. Bom, mi kier a yama danki tambe na tur ku a partisipá, tur ku tei nos team, Quantum Field X39 team, saludos um, pa boso tur. Danki pa kompañanos, danki pa apoyá Soraida tambe ku su uh, entrevista di awe. Okay. Soraida, bo ke bisa algo último primer na sera alsnog? Bo sa tuma contacto cu mi. Tuma contacto cu mi. Um, no stay pabo. Anto, whatever, kiko e costa. No stay. Que me andi, si bo que trari bo bo mes, bo mes te un push, bo mes te un motivacion, bo sa kiko pa bo asi, Djis tuma kontakto sinku dies ocho dies dos binti tres anto sa ku bo por. Sa ku bo por tin konfiansa den bo mes anto bo por bo tambe por logra mesun kos ku kalke otro hende por logra bo tambe por. Yes, nos por, nos por. Bon, Eric, no keda mi nada mas ku gradisi bu Soraida pa bo presensia di awe nochi, pa bo tempu, pa bo sabiduria, bo konosementu ku bo komparti ku nos awe. Am, i pa tur esan ku a perdele, bo por wak e kompletamente di nobo atrobe. Si bo a pèrdè un yapa, bo por bolbe wak e ripití. Si bo ke pa mas hende wak e, invitá nan den e grupo dor di klik riba e boton di invite, pa asina nan tambe por sa di e konosementu ku Zoraida kompartí ku nos awor. Danki! Si, ku hopi amor m'atres'é pa abos nan tur. Danki. Danki na abos, Yasmine. De nada, un placer. Eri ami ta meta despedi, un feliz anochi pa Kosau, Boneiru, Hulanda, Europa y nos ta mira otro den e siguiente session. Ayo!